Ocoro biya ki kore ki acel nota aryo mege family win vedio dakika wa tye apar wiye abiro

MTN Uganda, jo ma ngiyo kod ticgi aye obedo, Uganda Communications Commission, kacel ki Omo dok kwan cilo ma pe lone.

UCC aye doro tic pa GoTv lawiny vedio dok gin aye giculo pi yubwa me tekwaro. Man redio mega dok cwinya yom tutwal ni i nino matidi watye doki ki ladit Ojara Mathew Oriang. Ojara Mathew Oriang tye lawi bulo muteggo i ker kwaro me paco dok i dog kot apar wiye abongwen

An myero ajar amesa i Oniang, lawi bulu muteggo. An aa i ker kwaro pa i coo lwete mon, i te rworo dok nyero Alex pa opige me adek. Um, ma lubbe ki topic man. Apwoyo.
Yeah.
Apwoyo tutwal.
Ladit Matthew en a ki Kekwaro paco. Tineni wamiti wanywak lok ma pire tek tutwal ma dano bene obedo ka yelowa, mukene bino bene wa kany dok gang kacel acel i kom kare-ni. Ladit Matthew mito waye ni jo ma oteggi ludito pol adada, ento jo ma oteggi maber ma gingeyo lok me Acholi. Kit ma onongo con-ni, kadi ka bed ni gwok pe giromo ngeyone ducu, tye ka dugo nok tutwal. Dok bene wun ludito myero wuyab wangwu matek adada pien dano madit i paco mapol kwogi orweny woko. Inongo kine mukene dog gang odong woko ki litino. matino ma pe gingeyo lok mo mo keken me tekwaro. Lawiny redio tye ni wamito wanen con ki con ngo ma onongo kitimo ka inen to mogo ma bedo i doggola. Romo bedo ni motoka ogoyo dano ci dong i dog gola enoni pe kare ki kare kwo pa dano rweny ni wok ki can me gudo. Romo bedo tim man me dene dog gang eno dong dene twero bedo iye cawa ducu kadi ngato mo keken ma obworo dang otingo tol oketo ingut latap pe rwinyo kare mapol inongo ngato moni odere. To eno dong twero bedo idog gang Tere tere tutwal nyo to enene tye. Wamito wacak ki neno ma pud peya wanen nyo ludito timo iye gin ango. Ngo kikome ma kelo en to ene ma kadi inen to moni tye idog gang dong bedo kare ki kare ingeca? An angeyo ni to mogo calo to rek moyo rek bedo tye wek pe obed idog gang kore kore ento nongo ngo kikome ma otimme Apwoyo tutwal Messi Ajoli. Ber Mister Olara kacel ki Monica ki luwiny radio. Atamo ni lok man luwiny radio ki wun lutino ma tongo dong owigo wi gang kenyo gudiro wu peke me nga konga dong odoko calo wang oo. Wun maber lok me tongo gin marac mada mono yam onongo con ki con atudi pe ye dok acwil onongo oto kikome onongo oto ka ineno dano oto i doggola dano acel piny gudoko lik piny gudoko col ka ipor i kom kare dano ka oto pole dong rom aroma dano cito mere i karama cwer cwiny bedo won bot bot won won latin nyo min latin nyo ki wat macok ki lato ento wan macalo dong wacito ka kumu wacito ka cuko cwiny i ot to, polle cwinywa pe cwer tutwal. A Ludito con ki con gin gineno lok ma ka inen to ma neko dano, to acel labolle calo to dene ciko oneko i doggolawu kenyo. Inongo kodi oneko latin olwedo, latin olwedo dene-o Ma omine dong koko onongo kot, tino kot madite maka mwaka ki mwaka iwinyo a nget munyo dok odene o. Dene dong odito obedo piny, ineno ngo ma tye ka kelo dene? Con mono oweko kombeddi wan macalo wan ludito ka ineno watye ka gwoko wunu gangwa, watwiko, wapero, watim tek pe ikelo ngon, pe itenyo ngon igang. Labol lanek. Nek mogo ma cing litino kato nyo nek mogo aligo, in iwaco pe gingei, in icito ineko dano. Dano-ni i carre gwok onongo yang bene, onongo gwok two i two cimo, gwok onongo two mo tye ma lit ma onongo yelo. In inongo dano eni ka in ineko, in inongo ni polle bene i doggolawu wang ato cimo kwede tye. Pien ineko dano ma two, nyo twoni en omiyi. Polle ka itato tero maber, inongo ni dano eni ma kineko-ni onongo kato nongo twone nyo two gin eni. Dene koko lyel, koko to. Mukene duko doggola ma pe wuyubo. Labolle kette latin awobi mudongo i gang maber ma onongo myero diki man bene en onywal oket wiye i lobo, nyo nyako ma odongo i gang maber en bene myero onongo onywal wiye nyo ocito i ka co oce nywalo nya two man me jok nyo gemo, two me jok ka wa ijok, two jok, kulu gi ngo gi yweya gi in in ladit pe ineno two ni calo gin ma pire tek, two ni en ni calo kene bino balo wa wi dano eno ni wa bene. Kel apoya. Poyone en ka oneko dano enoni in nongo gangu bene dong to apoya ibedo dwong iye mapat madwong pien pe iyubo ee pe iwero kom nyakoni wek kom nyakoni obed mayot. Awobi ni en ma laloo-ni kelo kwenone bot in wonne ni an to atiko man ba, an dong ayweko mon, mon a ka cing, a ka cing, an atinnono. In ineno mere nia kel pasta kel ki lec wa ki tim gin ango kede ter i ot yat bene nongo ni kare kene openyo ni eni ludiro yam bedo piny ki neno ka lor tye i kom latin awobi kare okene gwoko abila aye opano nyo kare okene aa. Dano bene balo luwotgi, nyo mon mukene bene balo balo co. In i aa mini ma igwok bene bene in ilare i kome kome ni kome ni niye in laco-ni. Bai pe tye mon mapol mukene inongo gitweyiko icito i ot pa minalam dong yo pe pe tiri ento icito i ot pa minadu in nongo itye agonya. Man gin atime enoni meno gin ma dano bene timo atima ento man en man agwoko nyo abira nongo opano lubino neno ka abili aye tye i kom lutino, pien nongo ka i doggola kenyo bene koko dong dwong iwari, ni ngeri bene en koko acel, i ngeri bene en koko acel. Lutino kato wa oneno ni gin-ni en abili aye tye ka doko rac i kom lutino, nyo turo gango, nyo gituro gango pa ludiro yam dong guto wacon, ki dwong tipo gudoge i gang. Ento inongo ni kombeddi yo-ni eni kombeddi peke wun lutino kic, Obedo yo ma myero odito ginaket i pekke. Latin kwaro maber cito nongo tic madit, ento inongo ni koni inongo ni latin odwogo i canduk. Labongo pe con ocamo ga, obedo ka gwoko tic gamente, obedo ka gwoko gin, gin, gin, gin, gin, gin lobo. Dite man ka oto wa yiko, dite man moni bene okwano dok cito, dok dugo en to acel. Bedo calo odonyo i mony eni. Ka i doggola wu yam wa kwaro wu twar wu calo luganga labole calo wa oganga i kweri wa yam ocito i second world war. Doggola maber jo mukene otugo. Obero wa mine ma dong ngayo pole dong gugak kunu. En yub ugang. Leke nen yub ugang tye Latin ocito okwano onongo dok tic dum i canduk. Inongo nakoko koni i kwong. Won to koni cako kwong. Kwong eni ka pe oneno ki wang matut to en ma muni ma lutino ka okwano maber tone eni to gange pe obigik. Wang ma kitumo to kwong eni. Ibedo anyoo. Yam acono lanyongo tye, olara oloc abit acabit, in ineno nongo abino kong, abino kong, abino kong. Pien koko nongo okoke marac, ka dong ikoko, kwongo bipe ogak ki i koma. Culo kwan tek, pajir bene obiduku meno, dong iciko duku ada. Oweko to ka otone to malit kuman, omyero dano obed ki wang mabit, ite obed mabit. Oweko kwayo i kom lok. Ka i nge to ma dong to otore, gibedo piny ma kare me yubo lyel i ngogi. Nero bedo tye penyo te te to, Ngo mutimo keyowa? Lok mo gwoko nyo tye nyo ngo? Meno wun ludiro gang ka oryak pe okato i kwai lok, en dong emito yubo lok nyo nongo balle con ki con aye yubo? Myero kiyub woko wek lutino kwan atir ma cito latin kwan ma iculo cito nongo tic agamenda nyo kwene otug ma kome yot. Kwong caro kikwanyo pa ladit caro ma pud gwok nyo kwongo kwong nyo pa mego mukwongo kwong nyo kikwanyo man. Gin ma yam lubiro timo ka in itimo gin mo ma dok opokke i wi lyel nyo koko ni dok odoko pato kiketo piny oyoyot ki cubu lok eno nyo gin meno gwok nyo ikoko pi lit ato ci lit ato na it it gemo dwong mogo dong idoko bene en kede wayi ni icamo wici leb. ki yo me kwo nono. Tongo mukene ki jami mukene kwo ene kwo. Dano akwo gin marac moni. Ka in ikwalo kwo ka inongo ngat a kite pat ka otiyo i komi. Kili kit cong to ni ene pat pat. Ka okeli to, to otobo. Kili ni to oto kwan ngo to oto opye ango. To acwir kwan to ango. Eni ni in inong cingo ci yenyo ma kit dani eni bene ka ineno otongo otongo kwo be igoyo ineko go wun doggola ni pe obed piny pien eni ni dong tye cal lacen kin yubu me tyen oduwu en yubu oduwu diki man dok iduwu i polo.

gin marac. Ineno? Doko gin marac. Yiko to. Yiko to malit. En to acel, to acel, to acel wek po pe ta nekowu. Pe kette an woro to ki dobo. Dobo, kare ma gibiyika, pe gikwera kit ma omyero kiyika kwede. Eh? Giyika mere calo dano ata-ni. Pien ladobo myero eye

Dong cito onongo rom romo kura kura mere pi ngolo mere romo ki wot bene ka yuku ne. Man ka in pe itimo eno ce iyuku mere ki yika kom kare ni a dong wa cito alega lega dong cobu lwak i lela cobu eni ni to akwota po bi a i gamu pien pe okwero to en man ma ilwongo ni a kwa kwa kwa cimuni cimuni ducu weng myero nen ni

Roma aye dwoko wi cen, weko cen, ywayo cen cito kelo cen. Ka onongo yam tye i dog gola wi pe omoko calo cal lapiny, kadi jo mukene calo to ma kome neko dano i gudi. Iwinyo ka moni? Mwaka i mwaka iwinyo dano to, mwaka i mwaka inongo dano to, mwaka i mwaka inongo dano to. En kabedo acel.
En kabedo acel. Ludito acudi yang gibibedo piny ateke

Gin lim ma wan wa Julian ogwoko i gangi ni tye ki mot ticgi, mot ticgi, mot ticgi, wa gweno en dawe ogweno ni bedi acudi pe pito gin eka me donyo ngo me kuro en kwo i tic eni timo en kwo i tic amitte i kom en gin lee eni gi kwanyo en aye dako bal kwanyo bal ma pat pat man aye gin ma an anongo ni omyero otim wan wa nenu. Wun macalo wun aculi mutye i kin piny kunnu, kudi gin owok i komi, dok pud dede ineno ka mo. Ka ineno ka mo ci kono in ikonyowa kwede, iwaco bene tammi, wek wakonyi otito kica kome gin gudong labongo wuyigi, labongo kwarigi. Ki in ma bene wuru tye, gwok nyo caa mo pe anongo caa me pwonyi nyo me tito kwai lok eni, omyero in iwiny ni Radio Mega obedo calo wang o. Jami eni weng gitye olara but awaco ni jami me nek lobo ni pe inek dano. To ma ka ineno tye ka timme in ineko gwok ngat mo ma tye onongo ki two mapat pat nek eni ma ineno awe mukene nongo ki two mogo nongo yako en two gire cot tek ineko dano mo ma pe iniang yiko dano ma gwok nyo dano ma odene ki bed pe icobo kwene kwai yat ma odene iye kop ma giwango, kop ma gitimo iye romo, kop ma gitimo iye ngo. Eni bene oyiko mere kene ci oweko wa kombeddi neno kombeddi awinyo awinyo awinyo awinyo awinya awinya awinya kombeddi tolla dano dene kene ni bed kombeddi loko dong ni kwan me nywako rec i nam kong ma eni ba gin marac ma eni weko tol-li eno tol-li myero kiwango bene kenyo cuto cuto pe dok ki tol mo ni kigony dok kono ngat ma omake kene.

Tim me kabedo con ki con ma ludito gwoko gikacogi. Amito ni kany lok mapol an ami kare ki ogo cim ki omi tam an pe aryek. An acwalo lokke enini ni in ma en yot pwonye ni ango ni enuni konya culi.

dok bene miyo lucum ma giwinyo giromo tic kwede maber. Dong ni ma tin-ni, watye ka mito konge okonywa. Wabicako yalo miyo atem ki lewa cweliwa. Amito konge an otem kelo wiwa kit ma Cayan waco kwede

Atamo tim me yiko wic dwogo gang ma lubbe ki kit ma omyero kwede kiyik dano gwoki ka obedo i can me gudo kono ki neko aneka. Mathew tye dwong tutwal i kin piny i kom kare-ni. Man bino pien Man okelo ludini ni omyero wawacne ni lega Misa bicakke kong. Ci ludini pol kare pe giye jami ni ene ni, kono yiko wic omyero odok woko. Polle i kingi waco ni ka inongo ma gitye yikke kikome odog paco, ci ti dwong i kin gangi kom kare matek adida. Ma pe angeyo ki kwaro oneno iye ki gwoko adukkine

ma ipe i dog gang ciro eni, Ngat mo tye gwok otimo tim macol nyo owolo ngatto mo. Ka ngat eni owolo wor leno-ni, ci dong tyene nongo yikke dok nongo tye gin mo ma gitimo kit tim me tekwaro i kom gin eno-ni bene.
Be wapwoye matek?

An aneno jami mutim mapol.
Ka ineno dano ma oto ki lobo, kikwanyo dano eni, kicito ki kijeyo ajeyo i wi ot, ci kibako yene i kome, nongo kingolo romo kome, pe kiyiko ayika ba. Omyero lutino ma tye ka dongo gunge gin acodi. Pi miya aryo, ka ineno dano oto ki to ree dong tye ka timme i gang enoni, pien nongo dong

me ker kwaro en ma in me ker ikwaro kwede pe aboda ladiro aboda an apwoyo pwony aculi ka neno watye ki jo mukene ma romo gibuto kunu dano apar tye i mo onongo olo ariya ni bedo maber Gin ma in iwaco en aye gin ma timme i aculi. Ka aneno awaco ni, Tye mukene kany tum mukene gitumo ki dyel, ka botwa kany mogo gitumo ki dyel, mukene ibuto kum dok gwoko gitumo ki romo. A Ma wun dok wutumo ki dyel kunu ca, mogo ki botwa kany dok wan watimo ki dyel. Meno kayaka apokapoka mere tye, ento nongo gitiyo i kom gin acel. Calo en dok man me to, ka dong dano to tere tere tere tere tere tere, wan i kany magi ka dong dano to tere tere nyo en calo two mukene mogo macalo two cimo gini, pole wan oyiko dani ki en wer romo, en aye gipuyo ki lyel ma onongo myero gipur gupur ni wan wapuyo ki wer romo, ci dong romone ka gicubo I can owene, i kenyo owene, ki gin akenyo, ki rinone, i palane, ki ngone, dano cito kede mere cen tuku. Munu dok ocito dok i odet ka otimo jami mukene kunu. Bedo calo wakwero me rok, pien wan me rok aye, jami mukene calo kwero me rok aye dong wacwato dyel ki ngo ki i kine acugi i odet. Ento ka calo me timo jami mukene eni kitimo romo ka ma pe lugang bene pe camo, dano neno a wai acuta itero, wacit i lega mo acel. Namba acel obedo ladit opiyo ki lapera. Dano ma gwoke oto woko wakete i can me gudo ki yiko wiye odoko gang kibitimo nining? Enoni bene bigamo dong lapeny pa George ni ka dong wiye kiyiko odoko gang kibitimo nining pienne kanye dong nino ma gwok tung bedo tye myero kong dok kigol ngete enoni kilok wiye kicitimo nining ki kome?
Ber me acel, dano ka oto ki rep, wang mapol, wun ludito wubed ki wang matek. An aneno ni to ci to, rep komedi tye ka kelo ayele twatwal i kin gang bot wa kuca. Ci dong bene luye odoko dwong muweko tekwaro pe gineno calo gin ma pire tek. Ento ka dong kadi inen dong odoko peko ma tye ka kelo peko acudi weng, dano ma kineko aneka bene pe girwako i ot. Ka irwako i ot myero dok okakatone woko myero gimo ki dyel. Dano ma kineko aneka kiketo buto i dyekal ka nyo caa ayikone pe kiketo buto i dyekal paka wang abur kikwinyo twom kiyiko ka kiyiko yikone bene pe kitoro atora yikone pe kitoro wi lyelle

Ka inen, wunok woko dok nek, doggola wenge cinge ocer, wuneke kekenwu kenyu. En aye meno oloko wigi, en obedo kwege, ki tyen lokke ni, ot aye oneke ken kengi, ma nyuto ni, enini gibiyino yo me culo kun enego an ka in odara enego latimmi keni keni. An omiro in odara, omyero wacob cente wan kaka wajob cente, wanen ni waculo kor pa latinni.
Wabipenyo bene tiwa ne wer ci ling me kwone odok bot anga anga adungo cam ne. Abedo i lyel man aye obedo lok pa ludito dano ma obedo to i can me guti. Ni can me guti ci ni nongo omyero pien nget ma ogoyo ni gwoko oringo ocito aye tanran kit ma leb munu waco kwede nongo oringo ocito.

Bik abika ni myero lung kong me acel wa ngat-ni okatti. Pien ka abika myero ngat-ni ni okatti ki yuku myero idoka i lum. Pien caa ma iyuku latoo ka onongo ryeki onongo myero ki katti oka aleng. Nyo won lanek caa gu katti oka aleng ni pe gine eni we wang ot latin i wan icere ikal kwaro. Kal kwaro nongo yo me riku wun dogola eni nyo pien wang too. Oge, dano en omyero onge ni ka pa mon gangwu myero inen ni ka dako-ni onongo enyomo ngut pa coge myero onen okwanyo kwo, oculo kwo pa dekowu ma oneko ginekki. En lajok ca nongo bute oyomo lim ma oyomo omyero okwany lim, wun kaka moni omyero wukwany lim wucul kwo pa lato ca-ni. Man aye gin ma tye eno. Aa pol kare awol mukene mogo pe giniang. Ka ineno iwor awola mucamo gin po ico, ce dame ikwero ni ikwa gongo kun ingeyo atir ni ngeri wa lacen man ngeri ocamo dek lwak angeri. Ci ka okwero ko, yiki ene pe pokke ki yik me mutoka, nek mutoka ki nga nga gini pien in bene ineko dano, iyiko wiye dok woko.
Nasib gin ango ma iwaco ikom inongo rit mutoka moni ogoyo dano oneko?

Dano ka oto dong odoko mero, pe dong obipari pe bene otimo gin ango, in timiri kong golani kenyo, pe obipari. Con ki con ka teni kineko nek malit, gin mo keken ma a i cing dano pa lato nyo pa laneko pe igudo, pe igudo kwede i te to. Ka dong gin dong ocako ocako camo jabu-ni, in icako gamo expire-ni gin ango gini, dong icako camo jabu. Mani ene ni, wun wuyik dano wu, kede dano pe ocano wi lyel, kede dano pe otimo gin ango, wuyiko dano wu, kede dong wuyiko peko peko, yiko peko peko en ato titi kome. Ma ka titi man gin jo ma dong oneko neke gukati kar leng, li eni dong nongo tye i cing kal kwaro ma gipido kwo. Dyere dong gibilokone, pien nongo cwiny me oput dong tye. Wun dong wucuru kwo, ka wucuru kwo, wuwaco ni, 'I kare ma latone eni, wan watimo gin ma kuman, gin wanyogo balle kuman, kuman, kuman, kuman, kuman, kome wan nongo wadoko owate, wan omyero dong odwokewa ginwa. Nongo kono iculu kwo, tiwu pa lato odoko, ento pe icako gamo jami pa lamarokki muneko deni-o malit, Pi cer ni ni giyero gin mo pe, yit mo pe, ka dok gin man icako mito timo kwede corruption. Boma mukene iwinyo wamito million pye aryo. Million pye aryo atingo? Wamito kor agena. Ka ka dong in kaka pe iromo nongo million pye aryo, an ma dong gwok nyo cinga gwok ocero acera. Million pye aryo ni en niange an aketo kwede ibank ma pa nga? Me eni ni an atamo ni eni ni wan aculi kacel ki wan ma wapido wunu kwo, wan watye i ker Myero wacak neno lok i X pen pa ngat mo kok ki ngo kok ki ngo ni in i yik lato i un jo pa lato yik yik kadi ki can kadi ki ngo pien eno X pen be pe can tuk be pe ngo pe ci dong ki mito cen ni pingo eh dano mo i bino be ka ka ka ka ka i wi lyel pa lato ni ka in bene iryek ka i waro adada cam i wi lyel i miti. Cam wi wil-li miti adada eni, in ringo aye wurom ki ringo, kun dano oto malit. Ineno ni polle aye ginongo mere ajur, ginongo gire, ginongo anyero, ginongo pii awal, anyero ki ataracia kigoyo agoya wi yel-li, in iwot iwi kulweyo kakare, pe pe gikoko, pe pe gipenyo gin mo. Man gin ma an aneno ni le eni kadi watye ka yuko wi dano dok i lum, ber ingeye ni dong icamo jabu Gin obipol kwan atuku boti kakany pien lato ca pido. Apwoyo tutwal pwoyo matek adada ladit Tujar Matthew Riang lawiny vedio Tekwaro tye ka gik kakany nino ma tyeni ceng aryo Tekwaro bino boti ceng aryo ki ca angwen tucu dok i ca angwen aye jubwa me Tekwaro bidwogo kede boti. Aye wadwok pwoc madit bot Go TV culu pi wang cawa man pi jubwa me Tekwaro wapwoyo.